Twongera basirukwa omubiri gaawe amaani. Taata abo mpaho nibo baanyine aba Imaana yo erakampa. Nibaratureetera ntunga saazi hari kuri kombucha. Eri izooba twine akagwe hariho munywani waitu niwe abaire naakatebya. Mwijukuru wa baasisha?
Eeh.
Obusesi nibigyendera naaba naakiiringa bukiiringa. Hariho ondiijo mushaija akagwe nikaruga aha pooriisi aha.

Omushaija akaba aine tipa arikushomba emishenyi za Nyihanga. Aha. Hati ashomba ruutusi ze abura kwanjura wiiki ah, ebiro nka bina Na tipa z'omugiiga.
na tipa z'omugiiga omuntu aba akainamu miliyoni emwe n'ekicweka yes Omugiiga tamwereka. amworeka aha sente ngu omugiiga akari Kampala atakazimuhaire Mhm. hati driver kwareeba 1.5 Abanza yayozamu.
agyenda araba aha shukurani Shukurani ni nka MN hwa. omu kijungu
Aho enshonga za laavu zirahwera. Aho tihaari kugwaho mpangare zira resistant. Ngu baza ngu bateera emizi kanywaho akacupa kamwe ngu haza biya ebiro ebyo babaire bagishazire ebeeyi ekipiina kiri omutwaro. Hati mbwenu nareekora amabaketi. Ari aha miriyoni emwe n'ekicweka z'omukama. Ariyo naarya kwonka arikugyenda ngu aryeho nk'emitwaro nk'etaano agire eki yaayegasira ataahe. Ezindi obundi azigarurira omu giiga. Aha.
Hati ashukura n'aho ngu abuganamu ekimemete eky'amaani ku baahembire amataara. Kwonka mu tauni omu waareeba waasharamu ngu oze kunywera omu kijungu. Kandi obu. Okaza kunywera omu kisenyi. Bizineesi y'abantu abo nimugimanya. Orabaasa kutara y'abaana baawe mu kya mushanju. Ngu bateesa.
Bateesateesamu akasente. Eky'eitaano kiriho aho.
Baikiriza n'eky'omutwaro.
Ahabw'okuba ngu baratandikira aha nkumi ishatu, byona bihweire n'enkumi itaano kugaita ahaiguru.

Kwonka ekyetaago eki obaasa ba kihananturwa. Babanza bakinywa, mushengyerera, baikirizana, baza omu ruumu. Batiisa ebyasasuuka.
Hati baza omu ruumu.
Ku baza omu ruumu, ziri esente ezi yaareebire ezi yaabaire abiikire ez'Omukama. Aha! Ati, Ogwo muntu naabaasa kunyiba. Azire eki arase ekitanda. Akwata ekisumuruzo akinga orwigi akita ahansi y'orurimi.

Dayirekita azitamu hwei, azita ahansi akarenga.
Kandi bamaraaya bakangira ngu, Kuza kushanga maraaya oragijuura yoonayoona ekihemu akarenga. Yo ngu erenda ngu omanye ekicweka eki akureeta.
Waaragarumu sikaati niyo ari arenda ngu ebanze erugemu kusha. Maraaya ati, Otandikireho, oruguru taakwataho.
Baragara omu kishengye omu. Mbwenu na emwe n'ecweka ya, ya boss yaragiire mu karere. Eh, hati oriya abanza kuramuza nawe ati nyowe ninyenda sente zangye ntakagiire omu bintu bya hare. Obwo ekishumuzo kiri hasi yaki? Oriya amugira ati Mhm. oriire onywire hati sente ezi noyenda ezaki? Aha. Ati sohora orugaho ogyende. N'okunyama onyamire.
Eh, Mhm.
sohora orugaho ogyende. Omuhara ati shuha iguraho.

Ex harimu sente zoona.
Aha. Omushaija tairukangira aha polisi. Mhm. Kandi ogwo omukazi wenyine ogwo akaba ari siniya ngu beitu akaba narwana norwana. Rukinisa. Wena enkojo, enkojo aha maisho. Ebiiha kufumura amate emirundi nka etaano. Kwonka orareeba nkurugirira n'obu ateera ezo ntomi n'aha polisi ogwo mushaija niwe yabaire aitsire. Yee. Ahakokuba abikirizaine waabo enki yaaba atarenda kumuheeza obusaidi. Baaguragaza owa ofiisi egyo ei naninga mpaho enyine omu Eryo shaaha. ahaiguru manya waaruga aha reception otemba Yee, amatembezo. Harimu na files nyingi.

Kwonka we akamanya ata ngu niwe, kandi oriya yaabaire arareebeka gye kandi ogwo mpaha ari emishabe? Kwonka baakyengyenkire kontakiti.
Kandi akikutuuriza ati, Hataine eki waakozire, esente zaayangire.
Sheekemu gi ku baagira ngu abaire ari omwe, abaire ari eicweka rye. Iwe Shekemu ji mushaho banyakabare bo haza orenda kurara wabahemukaho ngu orija na mbarara ntakimanya? Oyo garukemu Shekemu ji. Iwe Sheke.
Na kabiito nangwa Omore. Shayo na nyowe ruraja nakurwoherereza tumu. Tuma banza anshoborore n'enshonga ya muringo ki arakureta mbarara ntakimanya. Ha. Hati, omu nshonga egyo, nyamukazi ngu amwehakane. Hati nyowe sente de ndazirebire. Hati nyowe omushaho akantwara ku yampikize omu ruumu yandingamu nataaha. Hati, kandi niwe oranyebingiire ebintu ebi baabimuza omu maraka. Ati, Milioni emwe n'ekicweka ningiiya egi. Ati, Omubanze mumurabyemu obukuri. Mbwenu shi pooriisi ereetaniraho kuteera eta esente hatariho evidensi? Pooriisi tiyookuteera kureka erabanze ku intarogeetinga. Babanze bareebe okurugiirira emibeereho ei orimu ebijwaro bi ojwaire ezo milioni emwe n'ekicweka haine oku ohindukireho omu mbeera n'emibeereho. Hati abanze abashohoze ngu muze aheeru mwesotinge, outside what? Outside court. outside police na court Mhm. kuhika aheru omukazi sente ze yakana hati omushaija aronda ekyokukora kibura hati hoona shi omukazi nemugambira ki niire naheru Aha. owomuka million emwe necweka nizehe ezokuhereza boss tiziine Nokukora tinaza kukora ahabwa stress. hati ekyabaase kumukorera ekeeri counseling ngu afemu amiti aronde esente za boss azimuhereze. Ogwo aryohora counseling. Gye afande.

Tibarikwera twarikura akagwe ka kandi ku turiyo turagaanira na kunywa mwaza ka mujukuru wa baasi aka omushaija yaatahaize omukazi w'omutuusi omukazi w'omutuusi wuuyo akagambira iba ati nyowe eki oshemereire kunkorera nkakumanya ngu orankunda nyowe tindya bihimba nkorera buruuda. kugira ngu omuteereho ekirundura ky'enkoko kiza mbwenu ku oraga abatungi b'enkoko kwonka ezo tiz'okuguza ez'omuka orikuzaara arya kusha yaaronda n'ekyoma ekirikuguma enkoko waagiteeramu aha shiha orize kuriya gareti shiha orize kunuuya rutsingatsiingi mbwenu ebyo byona mbwenu akagwaka nako kari okwako akampaha rindiiriza.

Aha Julius Ngaiya Sanchez yaaja ngu ari Kampala akire Kabanda yeye atwine gye. Ee, hariho ampaa akiiringire mwa kandi tari ari oku kiziga. Mm, Hariho Onesimus yaagira ati kwonka ndabaikiririzamu. Ah, Egi ni eh, eh, Kimarakiina. Hurira omwanya ku baragweta Kimarakiina. Aha, Ntungwa Alex Uganda. Aha, Fadi na, na Kikundi. Eh, bagyenzi bange. Mm. niwe abigaba Boazi hanuura yaagira ati am watching you live senior Ayubu yaagira ati hati bamaraaya Sanchez kwonka ku yaaba Sanchez ati abo n'eminaha rindikureeba hanu egwe yaagira bagyenzi. Dennis Kwihinya Amatsiko Ahansi Aha Yaagira Ngu Ari Dubai Kamusiime Henry Yaagira Ngu I Love Your Program Ivan Na Kabagambe Peter Van Riba Guma Yaagira Ngu Ari Dubai Directly Watching Kabagambe Kabagambe You Look Very Nice Yeah Mbwenu Haa Wareeba Ekaruru K'enkumi Ibiri Abiri Na Mukaaga Ndabikomo Ahabw'enki?

Omukazi aine ku involvinga omukazi we ku aine akaduuka kugira ngu amwehoreho sente ezo. Omurimo gwa Tipa gutagyenda. Gutagyenda. Senior Ayubu yaarabire aha Facebook page egana Katonyezi Biru Radio West yaagira ngu ari kata, direct. Kandi obwe, Hey. omukazi wenka anyurwire omunwa ahabw'okuba omushiija atarariireyo. Kandi omushiija Waayetegyereza?
atararaga aheeru. Ah! Kwonka bakaagira ngu haakiri oze okwe mpozi oshamba n'oku orashambana kwonka aze ateerera muri zi ikumi n'emwe aho, oije oyesindize kwonka otaahe. Mm. Eh, Kwonka kurarirayo kimwe okaija shaaha ibiri za nyanzakare. Haine abu tukumanya bakuraara ebiro bishatu. Oba iyo nyuguti eratandikanise. Hello.
Yes. Mpora.
Historical Kabaka. Aha. Mm.
Je. Mhm.

Eshaaha yoona areetenga kugamba naanye. Omushaija ari kubi.
Nikigyenda mureebane mu sharing Yaaba experiences. atagambire naanye real biramurenga. Nikigyenda mureebane mu sharing experience. O hanu. Iwe n'ogu mushaija.
Nyowe shi naayenda nyowe mukijuma. Nimmanya.
Yee.
Amagara shi. Obwato ei turagambira wakwatsire sigiri.
Yes. Aha. Ekishumuruzo kiri aho.